Kordînatorê Netewên Yekbûyî û Kordînatorê Kar û Barên Mirovî li Sûriyê Îmran Riza û Kordînatorê Alîkariya Mirovî ya Herêmî ji bo Krîza Sûriyê Muhenned Hadî îro Pêncşemê ragihandin ku rewşa ewlekarî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê hîna nayê qebûlkirin. Ev yek di daxuyaniyekê de hat, ku Nivîsgeha Netewên Yekbûyî ji bo hevahengiya kar û barên mirovî li Şam û Emmanê piştî kuştina birînpêçekî li Kampa Holê hat weşandin û sêşema borî birînpêçek di heyva sor de a Kurd kar dikir ji aliyê kesên nenas ji şanên rêxistina Dewleta Îslamî, DAIŞ, li Kampa Holê li Rojhilatê Hesekê hat kuştin. Daxuyaniyê bang li hemû aliyên xwedî bandor kir ku tedbîrên ewlekarî yên guncaw werin kirin da ku rê bidin berdewamiya pêşkêşkirina alîkariyên mirovî bi awayekî ewle û bi bandor. Di daxuyaniyê de Riza û Hadî dilgiraniya xwe li ser kuştina birînpêçê di êrîşa çekdarî ya li ser navenda Tenduristiyê li Kampa Holê anîn ziman û li gor amarên nefermî di sala borî de zêdetirî nod kes di nav wan de jin û zarok ji penaberên Sûrî û Iraqî hatin kuştin. Kampa Holê ku bi qasî çil kîlometr li rojhilatê Hesekê ye tê de pêncî û şeş hezar û sê sed û şêst û pênc kes hene ku hejmara malbatên wan pazdeh hezar û sê sed e. Di nav de du hezar û çar sed û bîst û sê malbatên endam, kuştî û girtiyên Dewleta Îslamî, DAIŞ, ku ji nêzîkî şêst welatan hatine. Doh pêncşemê li bajarê Kopenhagenê û li pêşiya Perlemanê Danîmarkê xwepêşindanek ji aliyê Federasyona Komelên Kurd li Danîmarkê ve hate amadekirin. Xwepêşindan li dijî rejîma kevneperist a Îranê ji ber pênc sal cezayê zîndanê di derbarê mamosteya zimanê Kurdî Zara Muhemedî hate standin. Cîgirê seroka Partiya Sosyalîst a Gel a Danîmarkî, Serdal Benlî jî beşdar bû û axaftinek pêşkêş kir û hinek gotinên din jî hatin xwendin bi zimanê Kurdî û Danîmarkî. Di dawiya çalakiyê de nameyek ji bo

Hejmarek mezin ji çalakvanan li ser torên civakî vîdeoyeke belav kirin ku tê de xortekî piştî yazdeh salan ji zindanên rejîma Sûriyê hatiye azadkirin. Ciwanê bi navê Ehmed Beşîr Taha yê ku di şazdeh saliya xwe de hatibû girtin û xelkê bajarê Elmsêfra yê Der'ayê ye hişê xwe winda kiriye û nama birayê xwe nas dike. Giring e ku bête diyarkirin ku piştî du hezar û yazdan de bi sedhezaran mêr, jin û zarok hatin girtin û bi dehhezaran jî di zindanan de hatin kuştin û ta roja îro hîn jimarek mezin ji girtiyan di zindanan de ne û malbatên wan tiştekî li ser rewşa wan nizanin û nizanin

Hêzên Rêxistina Peymana Ewlekariyê doh Pêncşemê beşdarî merasîma bidawîbûna karê xwe li Alma Atayê bûn. Sekreterê Giştî yê Rêxistinê Stansilav Zas got, Bi saya kar û tevgerên hevbeş ên hêzên aştîparêz ên rêxistinê û hêzên çekdar û hêzên Komara Kazaxistanê niha rewşa welêt ber bi aramiyê ve diçe û welat vedigere rewşa asayî. Stansilaf anî ziman ku vekişandina temam a şanda aştîparêz dê di nav deh rojan de bi kar bê anîn û da zanîn ku hêzên rêxistinê zêdetirî du hezar kes Ji hêzên aştîparêz û nêzî du sed û pêncî yekîneyên kelûmêl şandina Kazaxistanê piştî daxwaza Serokê Kazaxistanê Kasim-Comart Tokayêv di şeşê meha Çille de hêjaye ku bête diyarkirin ku xwepêşindanên bo protestkirina dijî buhakirina nirxê gazê di roja Yekşemma borî de dest pê kirin. Wezareta Tenduristiyê ya Kazaxistanê ragihand ku di xwepêşindanên berdewam de zêdetirî hezar û sê sed kes birîndar bûne û nêzîkî çar sed kes jî ji bo dermankirinê bo nexweşxaneyan hatine veguhestin. Li gorî jimarên fermî yên ji aliyê Wezareta Karê Hundir ve hatin weşandin, hejmara girtiyên têkildarî çalakiyan Deh hezar derbas kir. Rayedarên Kazaxistanê kuştina sed û şêst û çar kesan di xwepêşindanan de ragihandibû, ji wan sed û sê kes ji Alma-Atayê bûn, lê piştre ji gotina xwe vegeriyan û ragihandin ku şaştiyeke teknîkî çêbûye. Darên bi navê Dem El Exeweyn yan jî bi navê Dem El Tinnîn li devera Siqut re li Parka Dîksam ya netewî ji ber çolbûn û bahozên dijwar di bin xeteriyekê de ne wekî ku di vîdeoyekê de ku roja çarşema borî hatiye kişandin tê xuyakirin. Darên ku kêm wek wa hene û yên wek sîwana ne ji sed salan li serê çiyayên Erxebîla Yemenî li Xelîcê Edenê bi rêz dibin. Lê ji ber metirsiya guhertinên avhewayê, niştecih û zanyar ditirsin li ser pêşeroja van daran bi sedema bilindbûna germahiyê, şivaniya sitemkar û her wiha plansaziya bajarî ya bê kontrol. Hêjayî gotinê ye ku Siqutra ji çar giravên ku nifûsê wan nêzî çil û pênc hezar kes pêk tê û ji sala du hezar û heştan û vir de di lîsteya mîrateyên cîhanê yên UNESCO'yê de cih digire.